Dhaka Times online thong chimnak in kan don than hna tuzan thong ka chim ding mi hi September ni kuwa zanlei suimilam paruk tiang kan theih kho tawk thong an rak salai Thantlang kutchung kahdohnak ah sac ralkap pahnih an thi. September ni kua Thantlang kutchung kahdohnak ah sac ralkap lei minung pahnih an thi i CDF lei an him tiah CDF Thantlang sinin kan theih. Thantlang kutchung kahdohnak ah sac ralkap pahnih an thi. Kanmah CDF ralkap lei aa hliam khawngmi an um lo. sac ralkap nih khuachung ah an ruahdamh in hriamngan an kah caah mi zapi pali an i hliam. Cun sac ralkap nih inn pakhat zong mei in an duah. sac ralkap nih mizapi cungah hnahnawhnak zan ih lioah inn ah luhhnawh i khual cazin chek le mizapi nun himnak a hnorsuanmi cawlcanghnak an tuah chung paoh cu CDF nih kan doh peng ko lai tiah CDF Thantlang nih an thanh. Tuchun Thantlang kahdohnak ah sac nih hriamngan an hman caah mizapi inn le lo tampi a rawkmi um tiah kan theih. Hakha Sinuk hlun Dr. Mang Bia Kung an tlaih. Hakha Sin Uk hlun Dr. Mang Bia Kung cu a inna sac ralkap nih motor pahnih in an kal hnawh i September ni kua chun ah an tlaih tiah kan theih. Culawng silo in September ni kua chungah sac ralkap nih CDM a tuahmi inn pakhat ah an kal i a ruang um lo ah kan ra lo thawngpang kan theih caah kan ra Na thil i put law kan zul tiah sac ralkap nih minung nu pakhat an kalpi ve tiah kan theih. Thantlang ah siaci Chanvung inn a kaang. Thantlang khua biakinn sang ummi siaci Chanvung inn cu September ni kua zanlei suimilam pathum le cheu ah a kaang i aa hliammi an um lo tiah kan theih. Inn a kaangmi hi Bungtlang sianginn ah siaci a ṭuanmi Pu Chanvung inn a si. Zanlei suimilam pathum le cheu in a thawk. Inn a kangh lioah aa hliammi an um lo tiah min langhter lomi nih The Hakha Times ah a chim. Thantlang kutchung ah sac nih inn kip ah luh in chekhlatnak a um. Thantlang kutchung ah sac ralkap nih inn kip ah lut in form an check. Ramkhel he aa pehtlaimi form ah um le um lo an checkmi a si men lai tiah Khuami nih an chim. Thantlang kawchung ah rallokap nih mi innkip ah lut in form check le hlathlai te bantuk a um len. Khuachung ummi nih kan form thianh daithlang hlah u si tiah Thantlang Revolutionary campaigners nih mizapi ralrin ding an thanh. Mi zapi harsatnak ding ruat loin khuachung ah sac nih hriam ngan an hman. Ralhrang ralkap nih Hakha le Thantlang i sakhan an chiahnak hmun in mizapi harsatnak dingah timh ciammam in mizapi umnak hmun ah hriam ngan hman in an puah, mizapi nunnak zeirel loin khuachung ah hriam an hman tiah Chinland Defence Force Headquarter nih an tial. Ralhrang hna nih mizapi umnak innlo ah mizapi nun himnak ca ruat loin an ruahnak in khuachung ah hriamngan an kah cuahmahmi hi mizapi nunnak zei an rel lomi le mizapi thih lo ding zei an rel lomi a lang. Kanmah CDF nih cun mizapi humhimnak a hnorsuan lonak hmun lawngah kahdohnak an tuah. Cucaah ralhrang ralkap hna tuahtomi pawl le an umkalnak vialte CDF sinah thawng na kan thanhnak lai kan in nawl hna tiah Chinland Defense Force headquarter Facebook page in an langhter. September nirat ni nakwa tiangah Hakha le Thantlang ah kahdohnak a um i SAC ralkap nih hram ngan an hman caah Hakha le Thantlang kuchung inn lo a rawkmi an tam tiah kan theih. Rangoon ah SAC motor bomb che a tong i mi pahnih an thi, tam ngai an i hliam. Rangoon ramṭhen sanchawng pengah Bahu le Bakayah lamtonnak kam ah sac motor pakhat bomb in cheh a tong i sac ralkap pahnih an thi i mi tam ngai nih hliamhma an pu tiah khuami nih an chim. sac motor bomb cheh a ton hi zanlei suimilam panga hrawng a si. sac ralkap lei in mi pahnih an thi colh i ai hliammi tam ngai an um. Bom a cheptu hi aho si hngalh a si rih lo tiah khuami pakhat nih a chim tiah Khatet media nih a ṭial. Tuzan The Hakha Times online thawngchimnak hi hi vial hin kan ngol rih lai. A ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. COVID-19 rai ṭhalo lak in siseh, ral kut in siseh, nan zate him bawm cio hram u.